Salam mähriban doganlar, giç ýagşy eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Galan ýerimizden dowam edýäs. Farhat, Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň merkezinde Türkmenabadyň sentrindäki, häzirki Kenar restoranynda ikinji etažynda. Tutuş restorany ýapdyrandygyny eşidip, muny yzarlap ýören altynjy bölümden işgärler Farhady derrew wideo ýazga düşürdýärler. Onda naçaryň özüne getirilip berilýän haram gazanç eden pullaryny sanaýan wideolaryna çenli bütin aýyplama üçin gerek bolan ähli subutnamalary ýygnap jemläp alýarlar. Soň ýeterlik aýyplama materiallary jemlenip Türkmenabat şäheriniň öňki üç punkt raýonynyň çägindäki, owalky oblastnoý, welaýat, keselhanasynyň ýanynda täze açylan, birinji gezek açylan Fitch House bar. Şo taýda Farhady gapjap tutup alýarlar. Üç gün soraga çekilýär. Soragda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm başlygyny satýar we öz ukyplaryndan gürrüň berýär. Öz ukyplaryndan, maşgala agzalarynyň, tohum-tijiniň ukyplaryndan maglumat berýär operatiwniklere. Şonda Farhat bilen bile adam satyşyklarda aňsat hem üstünlikli işleşip boljakdygy babatda oň delosyna ýörite bellik goýulýar. Soň Farhat Abduşükür türmesine iberilýär. Sud diňlenişigine çenli Farhat ýaňky Abduşükür türmesinde saklanýar. Salam aleýkum.
Waleýkim essalam. Gowy mäzeleňiz.
Boljak özüň näli. Gowy elhamdyllah şükür. Hemme kimin içini ýakmak üçin diýýär-de. Indi şu Farhat şeýle beýle eýle beýle gürleýär-de. Indi adam bir-birine bolan sylagy bar. Duşmanam duşman bolsa da, daşy ine aýdaly ringde boksýorlar çyksyn bir-birine duşmançylyk bolýada, e, ýaryşmakda kim utsa, daşy şu garşydaşyna da hiç haçan ikilik etmändir, garşydaşyna hiç haçan haramlyk etmändir diýilýärdi. Mhm. Ýa-da dogrumy? Men diýýänim. Hawa. Dogry gerek. Hawa.
Ine, sylag iki taraplaýyn diýýärdi. Surat meselesinde bir gürrüň etdi. Şo wideo surat aýraý diýdi. Näçe ýa şo ýerde bir özüm türkmençilikde bir zenan maşgala oňalyk bolup dursa bir hilek görýän. Adam zenana bolup hormat. Şatlyk şeý diýip, şatlyk şoň üçin aýtdy şo taýda diýip. Hawa.
zenan maşgala bolan hormat diýilýär. Indi Farhat meselesinde men şeý diýip aýdyp bereýin bir agyz. Farhat diýleniň kim? Farhat Memankulyýew ol Lebapda doglan, Dänewde doglan, ekiz özem ejesi bar, kakasy bar. Kakasy ejesi bilen ýaňky Farhat üçmi-dört ýaşyndaka aýrylyşýar, gidýär. Kakasy başga ors heleý alýar, öýlenýär. Ondan iki sany ekiz çagasyny taşlap gidýär Farhat bilen Nemäni. E, Farhadyň ejesi e, biçärejik e, zalatoý eje bolan soň ony ekleýär, dikleýär, garap e, saklaýar, ony ulaldy azat edýär. Şeýdip, ýa gyz ýigitini durmuşa çykarýarlar. E, Farhadyň özüniň ýa şu ýerde e, Käkmen diýip okuw ýeri bar, liseý, şu liseý okuwa salýar.

Ýene bir ene diýilen zat mukaddes zatda ene diýilen zat gaty bir aýdyp bolmaýanda bir aýdar enäni topraga deňäpdirlerde ene e, jennetiň açary ejemiziň aýagynyň aşagynda indi farhat men gedaý diýip lakam goýdum näme üçin sebäbi farhadyň imo nomeri bar zady bar e, hemme sutnamalar bar bir sutnamany size alany görüň diýip birden men size iberdim

nähilekdigini ona gördüňiz. Şo ýerde 100 dollar pul soraýar. Näme üçin 100 dollar pul soraýar? Ondan men şo ýerde ýazdym. Men bilen ýazyşýar, ýöne mendigimi bilenok. Onda Farhat diýe, meniň dokumentim ýok, zadym ýok, maňa diýene şu pasport boýunça iberäý diýe. E plus ýa şu ýerde uje Farhadyň e, gedaýdygy, hakykatdan hem gedaý sumakdygyny halk uje görkezýär şony. Ýa ne dogry bolsa-da aýdyň ine, adamlar. Özüňiz ýöne diýjek bolýan zadym bir e, adam diýlen zat e, bir ynsap diýlen zat bolmaly. Bu Farhadyň niýeti näme? Ol diňe bäş manat pul işlemek, ondan mundan kidad etmek, ondan muny we şunda meýlis hereketler etmek. Otur ýaly hakyky zat aýdaýyn.
Şatlyk men gitdim bolýan propaganda başladyňmy?
E, Men seni ýamanlamam, men hiç haçan özi garşydaşmaýan bollam ýaly. Ýok, ýamanlamak däl, propaganda başladyňmy diýen. Propaganda bolanda näme bolýar? Sen gitdiň bile Waçaýa gitdiňmi, Ýusuba gitdiňmi? Aly öle şu gün kesilýär internet. Ýok sen bir hili sen aýtmaly zatlary aýtmaýan ýalyda. Seň bilen bir jedel edipdik ýadyňa düşýän bolsa şat. Meň bilen jedel etdiň hawa ýöne men saňa aýdaýyn şu jedeli men näme üçin näme etdim. Men hemme zadyny bilýän Farhady bar götüne çenli Farhat hiç ýerde okamady. Hiç hili ýurtda okamady. Orsýetde-de okamady. Gelsin Farhat, Orsýetde okan bolsa niçin şu Orsýetiň prorektor, rektorlaryň nomerlerini gelsin primoý efire, men şeýle göz efirde jaň etjek, beýleki telefonumdan. Göni, şu Farhadyň dokumentini, näçinji ýylda arhiwinde zadyny sorat görkezeýin. Farhat hiç hili hiç ýerde okamadyk Farhat Gedaýew, Farhadyň dokumentlary nirde diýip sorag çykanda Farhadyň dokumentlary Aksaraý diýen ýerde özbekleriň obşežiti bar. Şu özbekleriň obşežitinde Farhat zaloga goýýar. Näme üçin tä ýaşaýar, iýýär, içýär, şeýdip zaloga goýýar. Daşy bir gezek men Farhadyň wideosyny çykaramda Farhat bir işleýän magazinde barýar, Mol kakam ýogaldy. Ine ejem aglap otyr diýip ejesiniň aglaýan ýerini baryp goýup 500 dollar pul okadýar ýaş magadyndan. Realny wideosyna çelli ýazgysyna çelli bar-ow. Ot men hakyky zady gürrüň berýän hemme zady. Onda, bize berilýän bu maglumatlar nädogry şeýlemi?
Nädogry şu maglumatlar. Men ýüz prosent aýdýan, men dogry zada dogry diýen, erbet zada erbet diýýän. Abdushukurda dolaň ýalan şeýlemi?
Ol hiç hili sudimosty zady yok Farhadyň. Bä. Dawayt şeyle men edeyin lişni, men erkek ýaly internetten çyk diyen internet taşlaya, men marada hemme maglumatla çykar video goyan adama. Ehli hakikati goysun, men ecem wagt güydinden geçen. Size şey diyen, adam diyen zat, Zanly ýaman adam bolsa, ol hiç haçanam düzelmez. Küýkini gabyr düzeder diýer-ä. Şonçalak adam diýlen zadyň bir zanly ýaman adam bolsa, näme u özüni oňaryp bilmedik adam özüni oňarybilmeýän bolsa, bagyşlaň welin näme işleýär onda, özüni oňarsyn başda bir, özüniň nähililikdigini oňaryp bilmeýän adam dünýäde ýaşabam bilmeýär. Bir zady unutmaň, meselem, şeýle bir zat-da ýer ýüzünde-de, islendik bir zat, kimdir birini, mysal üçin, ýamanlaýar, kazýollaýar diýer. Kazýol diýlen sözi alanda, Farhadyny ony kazýollaýar, muny kazýollaýar, ýene nämäni kazýollaýar welin, onda erteki günde şol adama ynam ýok. Näme üçin? Sebäbi şol adamyň dilinde bir süňk ýok, dil süňksüz diýilýär-ä. E, şonda-da şoňa ynanyp bir topar pul berýän adam bar-ow. Ýok, oňa ýok, oňa hiç kim pul berenok. Ol puly nireden alýar? Ondan mundan naprimýer talyplar e, okaýarlar, naprimýer ýene bir iki sany oglanlar zatlar e, imoda zat deme, imosyny zlamat etdim, gördüm imosyny. Hemme sultnamalaryny aldym, bar elimde nesip bolsa ýakyn wagtda goýjak şoň hemme ýazyşan hatlaryny, onuň munuň bilen ýazyşan zatlary bar. Aý bir ýalbarýar, ýakarýar, diýdiňe çökeýin diýýär. Sag bol, taňyrýalkasyn diýýär. Daşy käbir gelin-gyzlarymyz bar, türkmen gelin-gyzlarymyz, e, mysal üçin, durmuşda ýalňyşýar. Özüň aýbyr ikinji durmuş Farhat oglunyň taýyp muň bilen görüşýär, zat edýär, e, internet arkaly. Onda Farhat bular bile wideo zwanok edýär-däni, Farhadyň aýdýan sözleri bar, zapislary bar şo ýerde. Rän şo zenalar maňa zapislaryny öwretdi, olaryň kimdigini aýtjak däl, nesip bolsa, e, ertir bir gün şo wideolaryny goýjak. Farhat diýýämişsin, dawaý sen maňa göwsüňi görkez, ony görkez, muny görkez diýip. Olam näme üçin diýýämişsin, aý men görjek keýp alýan diýýämişsindir. Äl diýýän sözleri bar şoň hakykat zady. Eý bir türkmençilikde gelişýämi şu zada o. Zanny ýaman diýilen adam ol. Oňa muňa ugražat eden bolýa. Dawaý sen näme et diýe bolmasa diýe men diýe sen Arada wideo goýjak diýýä, ýene näme etjek diýýä. Her hili haramlyk hereket edýär o. Farhat hemme zady ýalan sözleýär. Onda aý aýdylan zatlaryň hemmesi ýalan seňki dogry bolýada Şatlyk şeýlemi? Men özümkin dogry diýip hasap edýän. Näme üçin sebäbi men gözüm bilen gördüm. Hakyky zady oturdym öz ýakyn garyndaşlary bilen gepleşdim gürleşdim hemme zady jikme jik. Video ýazgy bile etdim.
Oturmadyk. Şeýlemi?
Oturmadyk. Hiç ýerde oturmadyk. Suz diýmişdim. Ýok şol aglanyň.
Bä. Ol ol maş şey. 2010 näçde 16-dan bilemok men e, näçinji ýylda çykanyny men erti anyklap diýip etip bilýän men sorap bilýän. Daşy e, zagran pasport alynýar adamlara. Zagran pasport alynanda men şeýdip aýdaýyn. Naprimesi okanlygyň barada, hemme zatlygyň barada dokument tabşyrylýar. Ony bärde aýdyp bolmaýar, men erti men näme etip bererin ony. Ýene kimiň näme soragy?
Indi Farhat içe Türk Türkiýede içeri işler ministrligi bilen meň aram gowy, eýle beýle zat diýipdi.
Ýadyňa düşýärmi? Näme? Awa, Süleýman Söýli bilenmi? Awa.
Meni, meni, meni konsulhanada urdular diýip.
Aý, oňa itdeýsin maý.
Hiç hili, hiç hili medisinski neme ýok. Allym diýen rahatlygyny da hiç ýeriniň görmändigini barada.
Döwlet, eşitýäňmi agam? Agam. Agam ýeke ýeke jybyr zat diýende mende Türkiýäniň habarlaryny görüp otyryn-da günde gün aşa. Biri ursa birini hökman naprimýer çäresini görýärler, habarlara çykarýarlar, ýene näme edýärler, ony edýärler, muny edýärler. Türkde her hili bolar bolgusyz zat bolsa hökman telewideniýede çykýar, polisiýa çäresini görýär, onusyny görýär, munusyny görýär. Gel gel indi mysal üçin aýdaly Farhady urupmyşynlar ýene näme edipmişinler näme üçin çäresini görmediler diýmek ýalandaç şu. Okuwa giripdir ýöne okap bilmändir. Hiç ýerde okamandyr diýen gürrüň bilen şo okuwa dokument tabşyrýar ekzamenden geçibilenok okabilenok edibilenok ýöne meselem şoň bilen bile Türkmenistanyň raýaty bolan bile dokument tabşyran bile ekzamen tabşyran adamlar bar. Şoň bilen bile, şony tanaýarlar. Şoň bilen bile ekzamen tabşyran adamlar bar. Tabşyranlar-a geçibilenok, bu samsygam geçirip goýberýärler. Hawa. Bolýa.
Indi şeý, bolýa, şeý diýip, seň eliňde subutnamaň barmy? Men görkezjek şu subutnamalary saňa. Saňa görkezjek.
Şo nemedäki suwutnamalaryň görkezjek. Bular ýaly göresiň gelýän bolsa. E sen Türkmenistanda bolup, şolar ýaly mümkinçilige eýe bolup, suwutnama bilmeýän bolsaň, çatdyk men saňa görkezjek. Men sen saňa ýol aýdamda şeý diýdim. Şu aýdylýan zatlar diýdim. Nädogrudygyny diýdim. Sen nädogrudygyny. Sugudet çatdy. Men men çekilýän.
Bolýa, men iki agyrdan sana şey dip aýtdym, ýaňa aýtdym, ýene hem aýdýan. Farhat diýlen adamyň gedaý sumak maşyny boldy.
Ýok, o şeýle de. Bizem bizem ýok, men şeýle däl diýen maňa men sana. Men şeýle däl diýen ýok, men beýleki jikme-jik ýoklaryny soraýan sen. Aý, gara gözüňe döne, jan agam, Farhat diýlen adam Ol hiç ýerde okamadyk, ol gedaý, sumo bir ýerini okan bolsa, ýene nämeden bolsa, efirde özüni alyp barşy, gürleýşi, wideo goýuşy, bir dünýä garaýşy, şondan alyndy pikirler, ýör özüň galan zadyň. Men şeýle bir zat teklip edeýin, dawaý ene Farhad hem gelsin, sen hem gel, men hem geleýin, tapawudy ýok, iste Farhadyň efirine, iste siziň efiriňize geleý, meň efirime gelmegem gerekkä. Men baraýyn, Da ýüzme ýüz oturalyle üç bolup konkret ekskluziwny edip gepleşeli birek biremize sorag bere şo soraglara jogap ber bilýän bolsa. Pajalsta gelsin. Şo şo adamyň ýüzüne ananýaň sen. Ananýan edip biler näme üçin sebäbi e, agyr agamasa wyždany bar şo. Bäh. Aýtdym ha sen şoň tarapyny tutýaň diýdim ha. Men hiç kimden tarapyny tutamok jan agam. Halkdan gelen maglumatlar bilen men dowam edýän bu şatlygyň garaýşy mähriban doganlar hiç hili men goşulamok goşulmaýanlygymam aýtdym. Hawa.
Men hem şeýle şeýle bir zat diýýän hemmäňiz ilki bilen jan saglyk birinjiden ikinjidenem kim men barada näme bilýän bolsa pažalsta wideo çekiň men hakykatyny çykaryp beräýin. Sen şatlyk däl adyň diýýärler sen familiýaň şyhyýew däl diýýärler bolýa men hakyky adymy familiýamy bilip wideo çykaryp bersinler Pažalysta. Ýo, Şatlyk meň düşünmeýän bir zadym bar. Bilýäň? Hä.
Bul adamlaryň köpüsi seň bilen köp wagtdan bäri ýazyşyp, saňa öz çatlaryndaky maglumatlary berip, kim kim bilen näme edýär, bu zatlaryň hemmesi Bagyşla bolany bar-a, indi käbir adam aýdyp biler, Şatlygyň reklamy, ýo, men Şatlygyň reklamasyny edemok. Hakykatdanam Şatlyk şulary gowy edip oýnady, eliniň içine aldy. Şatlyk eliniň içinde türk türkiýedäki bu aktiwist sumaklary size aýdýan.
A. Men başga zady diýemok. Indi seň bilen şular ýalaky e, bir ýakyn gatnaşykda bolup zat edibem soňam bar a o. Bular näme üçin e, sen bilen e, meselem halk haýyş etdi, sen kömege nadan adamlaň bar. Men sen bilen jedelleşýän, material goýýan, Zat goýýan Satyk şular ýaly ýagdaý bar. Senem aýdýan agam maňa pylança wagt ber, men gidip ýerinde göreýin. Soň sen maňa hiç zat diýen ýok, sen maňa bir zat diýip ýetişmänkäň adamlaň özleri ýazyp sag bolsun aýdýar. Bir oglan geldi şular ýaly işimizi bitirip berdi. Indi bir däl, on däl, ýüz ýäl dürli topar adamyň şeýdip işini bitirip berdiň. Kömek etdiň, ýol görkezdiň, zat etdiň. Indi by Seň doglan günüňi meň üstüm bilen gutlady seň kömek eden adamla biziň üstümiz bilen kömek eden adamla haýyş etdiler sebäbi olaň olar ýaly mümkinçiligi ýok hemmesiniň adyndan sen edip ber diýdiler menem bolýa diýip edip berdim şuny indi bulaň argumenti şu Döwlet Baýhan çykyp çykyp şular ýalak edýä o Azat Haýytbaýew diýilýänem ol egindeşimiz eýle men seň egindeşiň däl

Bir minut men çykyp çykalda. Hiç hili argument goýup bilmeden seň bilen men Şatlyk bilen men efirde jedelleşjek diýip hiç zat aýdyp bilmeden. Hawa.
Men şu ýerde bir zat aýdaýyn. Farhat lişni özi maňa men keseki hasaplardan giremde zat edemde Farhat men tanana kemme sultanlar bar diýdi maňa. Lişni Farhadyň özi 50 dollary bir näçe aktiwistler maňa spisigini berdi, ýüzlerini açyp berdi. Sag bolsun ömri uzak bolsun hemme sud namalar ba. Özi soňa waka götlap ugrady. Näme üçin azyrak galyňyny galdyryp ugratdy. Ondan hem aradan aýrylmak boldy. Galan zadym özüňiz üçin. Sag boluň indi. Sag bol. Sag bol. Ana şatlyk dogry habary aýtdy. Kommentariýalara geçjek, ýöne kommentariýalara geçmänkä mähriban doganlar men maňa Türkmenistanyň içinden iberilen maglumatlary size ýetirmäge men borçly bilýäňiz. Şonuň üçin şo maglumatlary men size ýetirýän. Indi ýeterlik aýyplama materiallary jemlenip Türkmenabat şäheriniň öňki üç punkut raýonyň çägindäki owalky oblastnoý, welaýat, keselhanasynyň ýanynda Täze açylan, birinji açylan Fitchi House-da Farhady tutup alýarlar. Üç gün soraga çekýärler Farhady. Soragda Farhat ilki bilen bankdaky öz bölüm başlygyny satýar we öz ukyplaryndan gürrüň berýär. Özüniň tohum tijiniň ukyplaryndan. Şonda Farhat bilen bile adam satyşyklarda aňsat hem üstünlikli işleşip boljakdygy, hyzmatdaşlyk edip boljakdygy babatda oň delasynyň papkasynyň ýüzüne bellik goýýarlar. Soň Farhat Abduşükür türmesine iberilýär. Sud diňlenişigine çenli Farhat ýaňky Abduşükür türmesinde saklanýar. Operatiw bölümiň sülçüleri Farhady urjak bolsalar, türmede hemme zady aýdyp, hemmeleri satýar. Ýagny, türmedäkiler Farhadyň gaty näzijek urga çydamaýan oglandygyny nygtadylar. Farhat türmede ejizlänsoň ony paraşa ýuwýanlaň Konçita şugulçylaň arasyna ýanyna suwda çenli şolaň ýanynda bolmaly edilýär. Şo türmede şoň ýörite bolan kamerasynda näme diýilýär? Paraşa ýuwýan diýmek tuwaletleri, banýalary operatiwnikleň tuwaletlerini ýuwýanlara aýdylýar. Olaryň içine-de iň kazyol bolanlary, onnoň golboýlary, erkek hem gyzjagazlary zorlap baranlaryň köpüsini şol paraşa ýuwýanlaň kamerasyna sokýarlar diýýär. Paraşnikler bilen türmedäkiler ýakyndan hiç hili gürrüň ýa-da gatnaşyk etmeýär. Şolar bilen uzakdan we ýakyndan gatnaşyk, kontakt ýa-da gürleşen bar bolsa, türmäniň öz içindäki zäkler ony hem gönümel paraşalaryň kamerasyna ýa-da oturdanyna goýberýärler diýýär. Paraşnikler türmäniň içinde hem aýry tutulýar. Beýlekiler bilen bile tutulmaýarlar, çünki beýlekileriň arasyna geçäýse, derrew öldürýärler, zekler şolary diýýär. Ana, şolaň arasynda bolup gaýdan şo. Farhat. Gomporup bermesin. Indi şular ýalaky pes, weýran, gutaran kançita derejede, şoň üçin özüni belli bir statusda, belli bir derejede görkezjek bolýar, türkmen halkyndan ar aljak bolýar. Sebäbi türkmen halky günäkär däl muňa, Farhat, seň özüň günäkär. Seň özüň günäkär. Seň aslyň tohum-tijiň hapa. Şolaň haramçylyklary, seň edýän ogurlyklaň, kezzaplyklaň, adam satyşlyklaň, hemmesi günäkär. Şolar saňa dolanyp gelýär. Henizem giç däl, ýöne sen bu zatlara düşünjek Neme däl sen? Sen düşünmeýäň. Bizden biri fiziki görnüşde ýa bir zat saňa hiç kim hiç zat etmeýär. Men niýe hemmäni aýtdym. Erkek ýaly hiç biriň degmäň şoňa diýdim. Gerek ýok. Poho elle girseň ýokuşýar poh. Ysy galýar. Yzy galýar, ysy galýar. Şoň üçin seni ýakynda, seni ýakynda prezidentskiý apparat Alýa. Olam näme üçin alýa, bilýäňmi? Näme üçin alýa? Häki şol Ramazan Durdyýew bar-a, şo Seýdidäki nebit gaýtadan işleýän zawodyň müdiri, öňki neme, kabinet ministrde işlän, soňam deputat bolan. Şol näçe gezek aýdýa, şolar ýalyky, götüňi tana, sen kontroldan çykdyň, eýtme, beýtme, ýola gel zat diýýä, sen ýaňky edil şatlyk, şatlygyň tassyklaýşy ýaly seň kontroldan çykyp gidýän. Sen sen hemme ýerde şular ýaly. Sen bankda-da şeýle, beýlede-de şeýle. Onnoňam bir reportažyňda-da aýdypsyň, iberdiler maňa, men şol gizlin bölümde näme bolup. Gizlin bölümde seni şeýtdiler, bilýäňmi? Şeýtdiler. Soňam sen şonuň Usta kajy şugulçysy boldum. Hawa, indi şugulçy bolubam özüňe neme dakýaň? Çyn nakan bolýaň. Zwaniýe beren bolýaň özüňe. Sen gutaran kançita-haw sen-ow. Seni aldap, oýnap, senden material alan adam Şatlyk öz agzyndan aýtdyrdymmy? Halka eşitdirdim boldy men başga zat islämok galan zadyň ak şatlygyň galan diýen zatlary meni gyzyklandyranok meni halkyň maňa iberýän maglumatlary gyzyklandyrýar galan zatlar gyzyklandyranok Farhat meni öldürýäler ýada çydaman men öz janyma kast edýän alyp çykmasaňyz diýensoň muň dogan garyndaşlary zatlary uly alada galyp, owalky bir garyndaş, şoňam familiýasy Durdyýewmi nämemi bir prokuroryň üsti bilen ymykly jenaýat jogapkärçiligine çekilmekden saklap alyp galýarlar. Ýaňky nemäň Şatlyň sudimasty ýok diýýäni şol. Şol ýaňky sülçüň üsti bilen, garyndaş, tanyş sülçüniň üsti bilen Muny alyp galýarlar. Hakyky jenaýat jogapkärçiligine çekilmezden alyp galýarlar muny. Hawa, soň. Iki müň on üçünji ýa-da iki müň on dördünji ýylda diýä, Farhady ýörite gaçyryp goýberdiler, aňryk diýä. Gaçyryp goýberenlerem şol özi bilen bile Şu tohum tiji bilen bile şu ýaňky Türkmenistanda pul ogurlamak, pul aklamak, eýle beýle. Sen git, belki Türkiýede bize peýdaň deger, aňyrda bize kömek edersiň zat diýip. Şolar ýalyky. Şo niýet bilen iberdiler aňryk diýýän Farhady. Indi Farhat aktiwistleriň arasyna goşulmazdan owal daşary ýurtlardaky prowakasiýalarda baý tejribeleri bolanlar bilen maslahat geçirýär. Soň bir ýyl gowrak ähli toparlaň, şol sanda Çemeniň toparynyň hem içinde bardy şol. Birnäçe men sessiz oturanlar bar seniň toparyňda, şular aňryk material berýär, Şatlyk bilen bilen gabat gelene berýär şular, şu taýda gürleşilýän zatlary, materiallary berýär diýsem, Çemen ynanmady, soň ýöne Çemeniň özi gördi hakykaty. Soň ýakdy gruppalaryny çemen. Şo taýdan bilýän men Farhady. Men diýdim, gel şular ýalaky eksperiment edeli diýdim. Bir diýdim şular ýalaky bir wawwaly tema gozgaly, şonda seret diýdim, hökman şolaň biri diýdim tora düşýär diýdim. Onuň neme Türkiýede u studentler dernegini jemgyýetini açan Ömruzak bilen baglanyşykly bir zat neme etdik welin, çeňňeňi zyňdyk welin derrew Farhat böküp, Ýok, men bilýän, aýtjak ýaly ýeýle-beýle. Tentek biz men Ömruzak bilen meň özüm gowy tanyş. Ýagny Ömruzagyň näme edenini, zat edenini, nähili edilenini, Ömruzak meň bilen Türkmenistandan habarlaşyp gidenden soň, Hemme nemeni bilýän soňky ýagdaýlaryna çenli wideosy surady hemme zady bar halkara guramalara ýetirdik bu zatlardan habary ýok derrew ýok men saňa material berjekkä eýle beýle gomparan bolýa şu taýda o habary ýok biz oň öz götüni açdyk o taýda şolar ýalyky mähriban doganlar onnoň soň bir ýyl gowrak ähli toparlaň çatlarynda şolaň arasynda gep gözläp bütin şo taýda aýdylýan edilýän zatlary arhiwledi. Halkara guramalaryň käbir işgärlerine hem sala salan bolup, olara bir topar ýalan maglumat berip, özi bilen baglanyşykly hemme gatnaşyklaryny, şolar bilen eden ähli gatnaşyklaryny, gürrüňlerini, ýazyşmalaryny, hemme zatlaryny arhiwläp, Aşgabatdaky prezident apparadyna satdy Farhat. Käbir daşary ýurtlardaky guramalar muň ýalanlaryna allanmaga we müň ýalan zatlaryny öz neşirýatlarynda, öz radiolarynda, Azatlyk Radiosynda neme edýän, söz açýan, bermäge dowam edýänler. Bu kim biçin aktiwist, bloger. Bu Konçita gutaran şugulçy adam satýan. Aşgabatdaky prezident apparatynyň işgärleri türkler bilen bileleşip, Farhat ýalylary ulanmaly diýen karara gelýärler. we syýasy küntiçilikler başlanýan Istanbulda, Türkiýede. Ilki bilen Angliýadaky Kakamyrat Hydyrowy deport etdirýär. Kakamyrat Hydyrowy Istanbulda şolaň etjek bolýan çäresini, zadyny, hemme zady şoň bilen baglanyşykly ýeterlik ähli materialy, maglumaty internetden eýleden-beýleden ýygnaýan Farhat. ýygnap eltip berýär. Şeýdibem Kakamyrat Hydyrow deport etdirilýär. Şo taýda getiriljek bolýan çäre şeýdip täsirsiz ýagdaýa getirilýär. Farhadyň oýnan rolunyň üsti bilen. Ondan soň Farhat ilki bilen şol Angliýadaka ny zyýanyny ýetirýär. Soň Myrat Kurganow DGT-niň lideri Türkiýä gelende Gelmänkä-de, şolaryň arasyna zadyna goşulyp Myrat Gurbanow bilen baglanyşykly ähli maglumatlary, zatlary taýýarlap, materiallary taýýarlap, şoň bilen baglanyşykly özi raport taýýarlap, hawa, şol ynha şular ýalaky zatlar etjek bolýar, döwlete garşy, Türkiýä garşy, Türkmenistana garşy zat diýip, şeýdip raport taýýarlap, ýaňky çatlardan, gatnaşyklardan, ýazyşmalardanam papka toplap, Türkiýäň istikbaratyna, Türkiýäň Içeri işler ministrliginiň polisiýa istikbaraty, milli istikbarat aýratyn, Türkiýäň milli howpsuzlygy aýratyn, Türkiýede üç sany razwedka bar. Biri şeýle aňtaw gullugy, biziň milli howpsuzlyk ministrligimiz ýaly. Biri polisiýanyň, Içeri işler ministrliginiň öz aňtaw bölümi. Biram harby aňtaw gullugy bar häk aýdanyň Ž iki. Şular bar. Farhat Içeri işler ministrliginiň nemeleri bilen, aňtaw gullugy, razwedka işgärleri bilen, şolaň üsti bilen Türkmenistana, Türkmenistandaky prezident apparatyna maglumaty ýetirýär. Şeýlelikde, Myrat Kurbanow deport edilýär Türkiýeden. Täjigül Begmedowany deport etdirýär Ferhat. Gözel Hudaýberdiýewa, Azatlyk Radiosynyň işgäri, deport etdirýär Ferhat. Türk organlarynyň hem prezident apparatynyň aýdyşy ýaly, maglumat materiallary taýýarlap berip deport goýulmagynda esasy rol oýnaýan Ferhat.